Hey, abusuafo sabere yɛ mu akɔ aba biom ɛba ɛyɛ ends media so ɛyɛ ɛyɛ sports tidbit kakra ɛna mesan de brɛ mu sɛnea me promise mu sɛ wɔyɛ wɔn de bia no ɛno nti ɛna mesan aba mede ɛbrɛ mu quick one na yɛkɔ yɛn nneɛma baabi a wobɛyɛ bia no ho so wɔyɛ updated ɛwɔ ɛyɛ sports world no mu sɛ wonya subscribe yɛ a bɔ mmɔden ara sɛ wobɛ subscribe na wode notification bell no nso ato on na baabi biara a yɛbɛ post no baabi biara a wowɔ biara wo nsa ɛbɛka no wotumi adwane feed no na biribiara ɛtumi akɔ so na wayɛ updated ɛwɔ sports world no mu na yɛmfa nsɛm no nto aso ma no ɛyɛ yɛn Ghana ni de hyia Mohammed Mohammed Kudus a ɔsi akan ɛma Ayas Sɛ ɔnansa mu te se sɛ ɛyɛ players ne ho nsɛnsɛm bi ba a ɔyɛ asɛ sɛ ɔbɛkɔ sɛ ɔnkɔ sɛ ɔbɛgya ne mu ama no akɔ sɛ ɔngya ne mu ne ho nsɛm baeɛ ama teams bi baeɛ ebi mmea me Chelsea nso baeɛ sɛ anka wɔn nya aberante no a wɔn pɛ nanso ɛyɛ ayasfoɔ angya ne mu ɛyɛ sika a ɛda ne so no ɛyɛ sɛ ɛso kyɛn teams no nti no ɛm ɛɛ teams no kɔ a wɔn mma biom na nansi a na ɛyɛ West Ham United nso ɛde wɔn deɛ abɛbɔ mu sɛ wɔn nya aberante na wɔn pɛ because aberanteɛ no sɛ na ɔbɔ ne ho mmɔden wɔ agonframa no so no wɔn nya no ɛde bɛka ɛyɛ wɔn players no ho a biribiara bɛtumi akɔ anim ɛde ama wɔn nti wɔn nso wɔn de wɔn bid baeɛ sɛ anka wɔn pɛ aberanteɛ no na ɛyɛ ayazefoɔ sɛ dabi da sika na wɔn bɔ no forty two million pa ɛyi pounds no ɛyi esua. Esua koraa nti wɔn nkɔ na wɔn nkɔ dwen ho na wɔn nsa mbra biom na wɔn nkɔ fa bi mmɛka ho sɛ yɛ ampa sɛ wɔn pɛ aberanteɛ no deɛ a ɛnea wɔn nkɔ sena sika no wɔn nkɔ fa bi nka ho na wɔn nsa mfa mmra sɛ wɔn bɛgye ato mu a na sɛ wɔn gye to mu deɛ a na ɛyɛ Mohammed Kudus ɔbɛtumi akɔ akɔyɛ ɛyɛ West Ham huni West Ham player ɔbɛtumi akɔsi akan ama wɔn fɛfɛɛfɛ na yɛtoa so na yɛkɔ yɛn mu deɛ na yɛmfa ɛyɛ Franseni desi a wɔfrɛ no yɛ Franseni aberante a wɔfrɛ no Randa Randa Kolo Muani. Ɛyɛ PHDfoɔ ani abere gidigidigidi a wɔn sɛ wɔn nya aberante no a wɔn pɛ no. Sɛnea medi kan ka kyerɛ wo sɛ ɛyɛ Marco Verratti ɛrefi hɔ no nti ɛwɔ sɛ wɔn nya replacement. Nti wɔn de wɔn ani atutu mu ara kɔhu sɛ aberante bi a osi n'akan de ma ɛyɛ Eintracht Frankfurt ɛyɛ a wɔfrɛ no Randa Kalo Muani. Ɛno na wɔn ani adi n'akyi a wɔpɛ sɛ wɔsane aberanteɛ no gidigidi na wɔbɛ replace ɛyɛ Marco Verratti ɛwɔ ɛyɛ PSG. Na kasa ɛkɔ so, wɔn akasa ɛyɛ player no deɛ wagye atum sɛ ɔbɛtumi akɔ ɛyɛ PSG akɔsi akan ama wɔn but sɛnea mmara no teɛ no ɛwɔ sɛ team no mmienu nso agye tum sɛ okay aberanteɛ wei yɛyɛ yɛyɛ deɛ yɛbɛgya no ama mo na mo nso mabɛfa no akɔ no sɛ wɔn teams mmienu no agye tum deɛ a ɛnna na ɛyɛ Randa Carlo ɔbɛtumi akɔ akɔhyɛ PSG PSG foɔ gyese no na watumi asi akan no ama wɔn. Na yɛtoa so na yɛde nsɛm no brɛ wɔn. Ɛyɛ sɛ ɛno a Amerika de bɛto dwa ma wo sɛ ɛyɛ Jeremy Doku a Man City foɔ ɛpɛ no no. Belgium ni aberanteɛ Jeremy Doku a Man City foɔ ɛkyerɛ mu. Mekyerɛ mu sɛ ɛnɛ ɛna ɔbɛyɛ medicals na wɔn sɛ aha deɛ yɛkasa mu a meka kyerɛ mu sɛ ɛyɛ confirmed wonnya no baabiara, aha ntumi deɛ ɛna wobɛnya no. Nti saa mmerɛ deɛ ɔkɔ so ɔda so ɛyɛ medicals ɛwɔ yɛ man city na ɛyɛ contract nsɛnsɛm no deɛ after sɛ wayɛ medicals na awie no eh, later ɛnɛ eh, ɛna wɔn bɛ sign ne contract na biribiara ɛtumi akɔ nkan na Jeremy Doku officially no wabɛyɛ ɛyɛ Man City for a player sɛnea mede kan hyɛ ɔbɔ no ɛna mede hyɛ aseɛ ɛde ama wo na yɛnkɔ so ara na yɛmfa ɛyɛ test bit no ɛmmerɛ Marco Verratti a ɔyɛ Italy ne de hyeɛ a ɔsi n'akan yɛ ma Man City ɔsi n'akan ma Man City ɛyɛ ei ne sese deɛ sese deɛ Arabfoɔ yi wɔn nti gyae koraa o yɛ ɛyɛ team bi ɛwɔ ɛyɛ Qatar team bi ɛwɔ Qatar yɛfrɛ no ɛyɛ Al Arabi a Arabfoɔ na ateasim gidigidigidi a wɔde wɔn bid rekɔ sɛ officially no wɔpɛ ɛyɛ aberanteɛ yɛfrɛ no Marco Verratti a wɔne ɛyɛ PSG foɔ redi nkɔmmɔ gidigidi koraa. Aberanteɛ no side deɛ wagye atom sɛ onya ɔbɛte ɔbɛkɔ ɛyɛ vɛ ɛyɛ yɛfrɛ no sɛ Al Arabi no na aka sɛ ɛyɛ teams no mmienu no bɛgye atom na biribiara atumi akɔ nkan. Ɛyɛ saa mmerɛ yi a Arabifoɔ hyɛɛ saa bid no ase yɛ fi July this year yi mu a ɛna wɔn ahyɛ ase ara bɛnu pɛmpɛnsoɔ yi a biribiara ɛrekɔ ɛrekɔ n'anim a ɛnkyɛ biara bɔhu sɛ ɛyɛ Marco Verratti ofi ɛyɛ PSG ɛrekɔ ɛyɛ Qatar. Ɔrekɔsi akan ɛyɛ ama ɛyɛ a Arabi. Na yɛntoa nsɛm no so na yɛmfa nsɛm no mmrɛ wo deɛ ɛyɛ. Ɛyɛ Bayern Munich foɔ nso wɔpɛɛ goal keeper a ɔbɛtumi ada atena mu na watumi abɔ ne ho mmɔden na biribi atumi akɔ nkan de ama wɔn. Na wɔtoto wɔn ani ara no ɛyɛ Israelni aberanteɛ a yɛfrɛ no ɛyɛ Daniel Perez. Ɔno na ɛyɛ wɔn ani kosi ne so a ɔbɔ aberante no si n'akan de ma ɛyɛ Maccabi Tel Aviv. Ɛno na Man Cityfoɔ approachi ɛyɛ Maccabi Tel Avivfoɔ mpanimfoɔ sɛ, Oh, mo aberanteɛ no ɛyɛ Daniel Perez no, ɔbɔ ne ho mmɔden na yɛnya no wɔ yɛn team no mu a, yɛn ani bɛgye paa. Nti ɛyɛ. Bayern Munichfoɔ ne aberanteɛ no akasa ma aberanteɛ no agye atom sɛ ɔbɛtumi, ɔbɛkɔ ɛyɛ Bayern Munich na wɔatumi akɔkasa, wɔatumi akɔsi akan na Bayern Munich fo nso ne ɛyɛ Maccabi Tel Aviv mu nyina nso agye atum. Yɛsɛ biribiara deal no ayɛ confirmed na deɛ ɛwɔ mu no deal no yɛ five five million pound fix five million pound fix a add-ons so ɛka ho na ɔbɛkɔ medicals no ɛyɛ week yɛwieɛ yɛ a wonim sɛ ends media deɛ titbit no anaasɛ transfer issues deɛ fa dan yɛn yɛbɛyɛ ho biribiara ma wo ɛyɛ this week ending a ending of this week yɛ a ɔbakɔyɛ medicals na biribiara atumi akɔ from now a from this year up to 2028 ɛna ɛyɛ ne contract no ɛbɛkɔ ne wieɛ nti sɛnea yɛka kyerɛw no ɛnsi media sɛ wonya subscribe yɛ bɔ mmɔden sɛ wobɛ subscribe na wode notifi- notification bɛɛ no nso ato ɔno ne tɛm yɛbɛ post biribi no wo nso wo nsa bɛka no wotumi abɛka ɛyɛ abusua no ho